okay ke rata re dira reading ya rena ya beke re bona rona tša bophelo di tlo sepela ka seo tswa go mang re kwe melaetša e botlhokwa ya go tswa go mangelo a rena okay ke na ka re tse petse le gore di wile ka bosiu tsona ke na le the nine of wands ke na le the fool

tša karata tše tharo mo only three the empress

Number 33. Maybe this will be one of the lotto numbers for this week, number 33. Oh, so really. o ne ke bolela ke re maybe number 33 yeke e tla ba yengwe ya dinomoro tse di tla go tswa ka re ga lotho or powerball 33 se ka e lebane okay e ke tsamaya le dikarata tša ka ke lebelela molaetša wa beke gore na dilo tlo sepela ka sebopego mang okay um ba bolela ka taba ya mošomo ba re o gare wa šoma le wena wa bona gore wa šoma and ka nako nngwe o fila o ka re dilo ga di sepele ka mokgwa tshwanetse sepele ka gona dilo ga di sepele ka lebelo le legolo ka mokgwa nyakang ka gona ba bolela ba re ye ke nakele ya gore o eme o lebelele mošomo wa gago kore go tloga kua morago ke gorena o šomile ka sebopego mang maybe ka nako nngwe a re appreciate dilo tše di lego ka ra maphelo a rena because a re fele re lebelela morago gore na botse re tswa re le kae and re kgonne go achieva eng e leng motlhomong e ke nako e le gore o dire soe o tlo bona gore ke nnete wena mangelo ya gago le badimo ba ba lego mokganyeng ba go rata o bone dilo tse le wena already o kgonne go di achieva okay o se ka ba le mokgwa wa go nyatša wa re wa e bo moketekete ba e na le one two three wa nna ke sena tsona tseba gore nako ya gago ya gore o be le tšona e tla fihla mara dilo tšeo di ka se fihle wena o dutše fatshe o phuthile matsogo o ra o swantse o eme ka maoto a mabedi o šome ke bona o e ba le di-creative ideas this week um ge e le gore wa šoma o tlela ke monagano o kgwa gore ke di-positive thoughts tša gore o swantse um eh, kore o godiše knowledge ya gago tsebo ya gago when coming to your career ke bona o e na le mogola gore rata gore o ka playela ka ntle goba o ka playela di-company tše dingwe jalo le jalo gore o yo o gaina more experience go e le ge e le business ke ntela gore o rata go godiša business ya gago which is a very good thing o ka kgwetsa o travela this week go na le mo e le gore o ya gona mo e le gore tla ba o ya gona leeto lewe ke leeto le le gore le amana le mošomo wa gago career ya gago goba motlho mongwe business ya gago mohlomongwe o phasitše grade 12 ya gago gomme o ya tertiary o ka kgwetša o ya kgole kudula gae ke mo e le gore o ya go šoma gona o tsena sekolo wa tšwetša thuto tša gago pele wa ithutela yona ntho o nyakang go ba yona in future gomme leeto la gago e tlo ba leeto le le botse leeto la gago le tlo atlega ke bona dilo tse dibotse di tlo tla ka re ga kere e le gore wena o ichusitše ke bona katlego mo go wena ke bona katlego gore ntho o e diragane jwale ke a long term plan ke ntho o e dirago o motlo ngwana fatshe wa lebelela gore okay course ya ka ye ke ya go e dira degree ya ka maybe ke ma four years ke tlo make sure ke bale very very hard ke studiše very hard gore ke kgone um go fetša ka nako ke fetše ke kry internship ke fetše ke kry mošomo e le gore ke a o nyaka ke kgone go ba le a better future o gopole gore ntho e o e dirang gane jalo a kere ga o direle wena o direla bana ba e le gore wena o tlo ba le bona in future okay Ge e le gore ka se sebaka ga o šome o nyakana le mošomo, ba re ko dumela mo epathutse a go lehumo le le tšwago gaufi. E ke nako e la gore o ema ka maoto o nyakane le mošomo ene go nyakana le mošomo go ya ka mo yang gona o nyaka mošomo ba re a re e hire ga rena space o se ka nyama o se ka nyama kgwetse le gore o sasa o thoma o nyama o tswa fa le go tswa gore o sepele o nyaka mošomo tswela pele o tša mo nyaka mošomo e le gore wena manyole a go ba o tshwaretse ona o tlo go hwetša mafelelong tšwela pele o applye dilo tša go di tlo sepela gabotse invite manyolo ao ka ra bophelo ba gago go ntse di this applications rapela pele before o ka tla wa wa senda di-cv tša gago mo e le gore o tla ba di senda gona o kgopele the divine intervention o kgopele manyole a gago gore ba go thuše gore mo sendang di-cv tša gago gona ba kgone go bitša for interview go ya interview le gona ba meme ba sepele le wena gore this interview e be very very successful o se ka kgwetsa wena le letšhogo ka mola interview because ka nako go kgwetše le batho ba le ba go interviewa ke batho ba le ba kgona go sensa ka moka nna re le batho re na le di-senses a ke re na le diku tše di itseng a kere wa kgwetše le ba kgona go sensa your fear ba seke ba sensa that fear fear yeo e seke ya ba gona o e bolaye because fear yeo ba njela ka ra di-interview um ke yone e dirang gore wena o palele ko kgwetša mošomo e le gore wa o nyaka so bolaya letshogo leowe ke prepare ka mehla go ya mowe o bale o studiše and then o tsebe gore mo o išang di-cv tša go gona goba mo yang wa re ke kgopela mošomo ba kgona go lebelela ka leitlho le le botse ba bona kganya around you ba kgona go o tšea then gomme wa kgona go kgwetsa mošomo le go wena wa o nyaka okay mangwele a go ba bolela ba re um nako nngwe direng um eh, ge mathomong a beke o ka kgwetsa wena le mathinyana a tšhelete here and there o tlhaeletša mo le moki a kere and then but tseba gore dilo tlo sepela gabotse before beke fela o ka ba le tšhelete ka ramorabo wa gago akere um ba bolela ba re wena o na le everything e le gore wa inyaka e ka ra bophelo the universe o file everything go e tla mo lefaseng o botlhale o na le dithulusi ka mokana ga tsona tša o tlišetša letseno ka raphelo ba gago just that ka nako nngwe o ba too careless a o kgone go lebelela a kgone go bona le matlho a bulegile but eh, o ka nna gore eh, you are being blindfolded o ka re o thibilwe mo matlhong so dilo tša mohuto moso ke dilo tše le gore gantšhi di ka tliša ke lefifi o na le fifi around you a o kgone go bona dilo tše di botse tše le gore di mo pele ga matlho a gago tloša lefifi le o ka ra mahlo a gago tloša lefifi leo ka ra bophelo ba gago gore o kgone go bona dilo tse di botse gore go e nna le di-creative ideas o tsebo gore na ke ya go thoma kae ka this ideas tse ke nago le tsona because go e na le lefifi there's nothing you can do le go ka ba le that business business e tlo feletsa e wele because wena ga o kgone go e manager because go tletše dififi ka ra bophelo ba gago le go šoma mo šomang gona and then into e la gore go na le meleko e le gore ya tswelela o ka se kgone go bona gore meleko e ya tla ge e le gore o bereka on a certain type of project na project e o bereka mo go yona o tlo palela ko bona di-risk ge di tswelela di-challenges ge di tšwelela di-failures ge di tšwelela o ka se kgone go di bona ka baka la lefifi le nngwe tloša lefifi ka raphelo ba gago gore o kgone go bona o kgone go ba botlhale okay and then mo ba sa go advisa ba re um ke thute go šomišana gabotse le batho ba bangwe o tlo gona batho ba e le gore o ka kgotšele gore ka re ga mošomo o dirago this week o tlo kgotšele gore eh, le tshwara me-meeting le nna fase la bolela jalo le jalo mo e le le tla ba le fana maele jwalo le jwalo a ke ba re ntho e ke ntho e le e tlo thuša because you are going to learn a lot and then ba buša ba re ntho e kgolo e re o swantse o be le yone o swantse o be le self control self control go na le self control o tla kgona go bolaya ntela ba reng ke fear fear ya tswa ka bophelo ba gago le tšhogo wa kgona go le bolaela ya tswa ka bophelo ba gago ntho ele ya go tšwafa go tšele wena o tšwafa o dira dilo ka mohlaphola postpone ntho o le yone o tla kgona go e bolaya so e ba le self control and ba sa tšwela pele ba sa re um e ba patience o se ka ba le go fela fela pelo o ka kgotsa o dira dilo fela pelo o tlo dira di-mistakes tše dintšhi ge mathata a tšwelela o ka se kgone go a bona because wena o fela pelo o dira dilo ka ka go jaga ka go fela pelo ga ba re tšwafa mara ba re o seke wa ba le mokgwa wa go felafela pelo especially o dira ntho e le gore ntho gona e tla o tlišetša letseno in future and then as o ntse o tšwela pele ka mošomo wa gago o tla ba o ntse o balansa bophelo ba gago o balansa mošomo wa gago le bophelo ba gago your personal life o balansa mošomo wa gago le di-relationships tse o nago le tsona o balansa mošomo wa gago le ditšhelete tša gago yona salary eno ya gago okay and then ba buša ba re gana mo bekeng go na motho e le o sa tlo koša bohloko goba batho le ba sa tlo koša bohloko go na le ntho e le tlo diragala kudu ntho e ke bonang ke bona e le ntho e le gore yamana le relationship not friendship but relationship maybe o ka kgotsa o ba le mogolo o fila gore o ka re molekane wa gago gona le ntho e le gore wa e dira e le gore ga a tshwana gore a e dire maybe wa cheater maybe ga o tshware gabotse jalo le jalo and-e wena o rata molekane wa gago akere wa mo respecta o montšha lerato mara ka nako ngwe ka baka la mathata a bophelo dilo tse e le gore kopana le tsona re feleletsa kudu ebile o ka kgotsa bona le lefifi a kere o kgotse le go feleletsa ba le dikgagano ka re ga di-relationships tša rena a kere e ke ntela gore ge o le wena motho o swanetse go thuto protecta relationship ya gago ko ba lefifi le o ka re ga relationship ya gago ko ba lefifi le o ka re ga bophelo ba gago ka re ga mošomo wa gago ka re ga lapa la gago go motla bona le tlo sepela gabotse go na le mathata le kgona go nna fase se family la kgona go a solva than go šupana ka menwana so o ka se file lerato la molekane wa gago maybe a setaba tsa gore wa cheater or something but go tšele gore o busy ka something go na ntho e o busy ka yona motlhong ba busy mošomong wa bona because ga balance dilo tša gage ga balance dilo tša gage and then ntse le procrastination yone ya tsena o ka kgotse le gore mošomo wa gago ba o fa di-task tše di itseng and then motho o ba le mokgogo wa maoto ga a dire mošomo wa gae ka nako ka nako nngwe mošomo le wa nyakega ka pela-pela then ke ntho e le gore ke kgotse le gore e fetsa ebile e affecta le tsona di-relationship maybe ka nako nngwe maybe your partner is going through some things o na le mathata a gage le tse le gore motlhong ebile a nyako o tshwenya a nyako gore o be le dipalabalo tse dintšhi then ntho e o ipotsa gore o tla e fixa ena ka boseena and wa kgotse le gore ke ntho e le gore ya mo tshwenya e mo dutse mo pelong but a nyako go go botša so wena o feletša o suspecta something gore maybe motho maybe go na ntho e le gore wa e dira o sebe ga botse santefano motho o na le mathata maybe go botlhokwa gore o mo tsena ga botse gore a kgone go nna le wena fase a kgone go ntšha dilo tse e le gore di a mo tshwenya ka gore whatever e le gore ya mo tshwenya e tlo no affecta relationship ya lena ka nako nngwe yes e ka ba a family member ka nako nngwe e ka no ba a friend wa kgwetsa e le gore o fila o kare this person go na le ntho a e dirang but whatever is happening ka raphelo wa gago ge e le gore go na le manaba o tlo a bona bekeke ge e le gore go na le batho ba e le gore ba pretenda mo go wena um ba go manipulata e ba itira kare ba go rata mare ba sa go rate ba go sepela ka fase ga maoto o tlo ba bona batho baowe o tlo tseba gore ke bomang le bomang molaetša o thwa mangele ao ba re ka ra lwetše tlo direlang ka mokana tsona lwetše lo di amana le tšhelete lwetše lo di amana le mošomo wa gago lwetše lo di amana le di-relationship a kere o tlo kgwetšela gore di go tlhoba boroko kore o ba busy too much monagano wa gago o kitima too much ga o kgone go calma monagano wa gago bošego o tshwanetse o robale o nagana kudu so o tlo ke kgwetša e le gore mohlomong ebile o fila o ka re wa lwala mo mmeleng because wena ga o kry boroko bo bo enough a se gore wa lwala ga o lwale mara ga o kry boroko bo bo enough ge motho a sa robale enough every day then o feletša mmele wa gagwe o ba fatigue a kere o experience fatigue mo e le gore a ka nna nagana gore wa lwala a kwa se a se gabotse a sena mafolofolo mmele o lapile jalo le jalo and then ke ntho e le ya gore kry-a nako ya go khutša kry-a nako ya go khutša go na le motho o tlo kopanang le yena this week ke motho e leng gore o gotse le yena maybe le ka ne ba le tsene sekolo together goba le gotse together le bapala mmogo jwalo le jwalo ka baka la go gola o mongwe o ile kua o mongwe o ile kua but you're going to meet this person ka nako nngwe o ka kgotšele gore le go dutse o ete o sa kopane le this person but wa kgotšele gore o ba le some time alone then o thoma go nagana ka dilo tse di diragetsego mola o sa gola but dilo tse o naganang ka tsona ke dilo tse di-positive ke nto go kgatlhiša a se anything negative ga o yo nagana ka dilo tse le gore di o koša pelo gago botlhoko o nagana ka dilo tse le gore di ile go thabiša ka nako nngwe o ka ke kgwetsa o connecta le your higher self goba your inner child ke nto e botse ewe ka nako ngwe o ka kgwetsa o kopana le motho e le gore sale wa ratana le yena mola gale le kgaogane o mongwe le mongwe o ile kua le kua o mongwe le mongwe phela bophelo ba gage but o ka kgwetsa o ya go kopana le this person and maybe o kopana le this person motlho mongwe e ka tsošološa lerato lela motlho mongwe mona o tse le be le ratana le be le sa le ba bannyane le o legotse le kopane le tse le kopane le tsona ka ramaphelo a lena gomme la kgotse le gore whatever happened ka ra maphela lena it didn't work so ge le yo kopana ga gane jalo e ka ba ntele ya gore kindla e eh, lerato lela okay goba le ge le sa tsošološe lerato le yone bantse la gore le ya go kopana mo le kopanang gone then wa kgotse le gore le thoma go bolela ka um you know your relationship ka mokgwa e le gore le be le ipsina ka gona akere kore kore um o tla ba o kore ke ntela gore you are revisiting your old dreams a kere e ka nako ngwe bile le your plans go gola kgotsa le gore wena bo ipotsa gore nna ke nyaka gore ge ke gotse ke be le one two three i want to achieve this and this and that so ye ke nako ela gore o revisite those dreams and those plans maybe um ke lona leeto la gago lona leoe ga di jalo o kgwetše le gore you are at the wrong place that is why dilo di sa sepela gabotse maybe you need to go back revisit those dreams and those plans and then o tla bona dilo tša gago di tlo thoma go sepela ka tsela ya maleba mangele a gago ba re ke nako e le ya gore o tšee action ba re ke nako le ya gore ditoro tša gago o di belege you've been day dreaming o bo ena le ditoro a kere ditoro ke ra tsona di-plans tsela tša gore nna i want to achieve one two three but le ge o be o ena le tsona those dreams but o bo a ona ntho o e dirileng a se o dire selo ka tsona go kgona go di fitlhelela so ba re ye ke nako e le gore o belege those dreams ditoro tse o e be nnete di phethagatše and then eh, ba re go ka theeletša di-creative ideas creative ideas tša gago o di fa ke the universe di tšwa from mangelo a gago ba re go ka theeletša those creative ideas di-projects tša gago di tla ba very very successful ge o ka dira ntho e le gore mangelo a gago but the universe wants you to do ntho e le gore wena o ikwanetše le the universe before e tla mo lefase gore nna i'm going to do one two three nna ke ya go šoma mošomo o mo itseng nna ke ya go rana business e itseng mare ka okala re re tla mo lefaseng because um ka mokgwa e le gore energy e ya mo lefaseng le re lego mo go lona vibration ya yona ga e tshwane le ya um energy e ya on the universe that is why re lebale re fitlha moke o feletša o chooser the wrong carrier because o bone moketekete a studiša law wa re le nere ke studiše law santefa law ga e mo um lineng ya gago maybe wena you are supposed to be a social worker maybe wena you are supposed to bereka ka bana you are supposed to help people wena o swanetše o be um o swanetše o be nurse doctor something like that wena mošomo wa kwa o thuša batho okay